vakomana ndini ndakudaidzai mose makadai handiti eh, ini ndaona kuti mhuri yangu yakura ndakapuhwa chipo namwari ndakapuhwa vakomana vakawanda saka ndaona zvakakodzera kuti tichiita dare redu takadini takadai handiti tochisiyana nekuzvekudaidza vana bamnini nana bamkuru tochitonga takamira sezvizvi saka ndagamuchira nhare mukwambo wati ari kuuya unoda kuuya kuzobvisa kuzobvisira sisi juli handiti tiri kunzwanana e, saka ndakudaidzai mese makadai so kuti tibatsirane titonge tiri pamwe chete nekuti ndimi atova dare rangu kudai tatova dare takadai so sesvizvi handiti ndizvoka mhofu e, eh, tava dare takadai so saka zvatichaita tichabatsirana takagara pano tonyora list yekuroorwa kwani kwasisi juli handiti eh tichibatsirana nekuti manje manje mukwambo wakutosvika handi matira hatichabati nanabamnenanabamku asi ndakunaka here kuti mama apindewo mudare redu right izvozvo zvakanaka vana mhofu kana ndakamutarisa kudai ndinonzwa kufara nekuti kana makadai so idare rakatokwana dare redu harina kufanira kunge richipinda vanhukadzi handiti Eh. eh, pakutonga dare tinotonga takadai sezvezvi vanhukadzi tinongovadaidza chete panenge pachidiwa humbowo handiti eh. kana kuti zvakaitawo samai tichavadaidzawo pavanochajawo zvavo zvinoenderana namai handiti eh. asi zvese zvine chekuita nababa nana baba tisu vana baba imi ndimi munototonga handiti eh. ini changu kungotarisa imi muchitotonga nekuzongokudzoreredzayiwo pano nepapo asi imi ndimi dare racho makatodai makatokwana makati never promi Katino, ndimi dare racho makatokwana makadai. Tiri kunzwanana? Eh. eh, saka mai musashungurudzika henyu nekuzvinetsa kuti vave varipo padare. Makatodai makakwana. Musikana wavo achauyawo paachauya nemukwasha. Ndopaachataurawo zvakewo. Sechivanhu chedu musikana anofanira kunge achinhunga mari yaanonungawo yemusikana handiti? Eh. eh, saka isusu takadai so mukwasha anotouya totomutambira zvakanaka naka. Kuti tichiti nyaya dzitangire pana Neva, Neva akaita mudoko. nyaya dzichange dzichitangira pana puromi dzichiuya pauri dzarema dzizosvikawo kwanani kwandiri handitika mm. eh, saka tinotoroodza zvikatopera hapana umwe anombotodiwa takatodai takakwana ndizvoka mhofu eh. eh, takadai takadi takakwana handitika farai musununguke musambotya henyu Eh, tisu tiri kutozotora mari yose tisu vana baba imi eh, zvikuru ndimi vana baba handiti eh. eh, hai ndini hangu ndine chingoona chingokudzoreredza pano nepano vana mhofu atiri tipedze nguva zvazatodai so mukwambo asati asvika takufanira kuti tichigara pasi sezvataita izvi tichinyora list tigadzire list remarooro kuitira mukwasha paanosvika tomupa list otipa chi mari yedu handiti yopenya ndizvoka eh. eh, saka zvatotoita promi otonotora bepa nepenzura handiti eh. handi penzura yako iripo otora bepa nepenzura tododini tinyore listi kubva pakutanga tichikuradzira kuti zvonyorwa sei chekutanga matekenya ndebvu
ah, eh,
chekutanga kupinda mumusha shuwa munorevesa ndozvakanakira kuita dare nevakomana munondidzoreredza wanda ndatorasika shuwa totanga ndatanga kwatekenya ndeu totanga nekupinda mumusha handiti kupinda mumusha kupinda mumusha toti marii pakupinda mumusha

mati todi tonyora 10 kupinda mumusha zvamataura ndo zvandongonyora ndimi munotonga ndenyingotevera kumashure kwenyu handei pematekenya ndebvu mati todi matekenya ndebvu ah, ah, tomakati dhola ndisati nandebvu dhola ndinoiita ah, vanekwe nevana mofu Hamuoni hwapepe hwose uhu? Imi nyarai hanti mata mutongi. Titotonga isusu.
Alright, titongai kwacho. Saka matoisa chipa mateka ndebvu kwacho. Tati mwesa dola. Dola racho right. Andei pamwe. Ah. Asvika. From manya asati asvika mugedhe unoti vatipe ten dollars ekupinda musha manyisa.
Yauya mari mhofu. Eh, imbochingwara ngwara nditi. Eh, eh chaja chaja mari inofanira sara papi? Pano imi ndimotonga ina tauri chini? Handiti? Eh, eh ndimi dare racho imi makatodaro. Toipura. Mare.
aura ndaziwa baba ndimwe kurira regai ndione kuti ndingarasha ndione kuti ndachiriga papi apa mdara ndahwisisa mdara ndazvihwisisa chaiko Atitize doro pano. Ah, ndaziwa baba, ndahwisisa. Kupinda musha 10 dollars. Ah, baba regai ndione kuti ndingabvisa shuwa ndatosvika shuwa eish handizivi kuti ichiri imwe here mari yacho pamwe yawira kubhawo hayi ndaiwana hairipo baba manje 20 ndoda chenji kaba

Ah, sorry vana baba, sorry vana baba. Dzirise ndakanganisa shuwa. Ndakanganisa kudhakwa. Dhakwa shuwa. Ah, sorry vana baba. Ya, tisati tatanga. Toda mari yekujairira. Nodherera mukwasha iwe. Tipe 100 dollars. Tipe bhuru. Ya, shuwa anojairira. Guidance. Nekuda zvekuti moda bhuru imi bhuru ramoda inini mune chibanda tati chibaba chiduku icho icho icho icho chekepesi yewhite iyo ine blue iyo hachiita ten dollars apa haina twenty dollars haina vandipa change yangu hazvinhu zvemari tine gwalangwa isu gwalangwa bhuru ha bhuru yaisi mari Ii zvekupara mhosva zvandatoita izvozvi zvokusvika pano ndoona kutengerai doro fu ndokutengerai Ah, ah, ah, pakarongeka tora ndiro tora ndiro neva ndinga- ndingatora ndiro uri- uripo here
iro bhuru renyu iri ndakanda iri aita mari haipere panapa kuhwawa hangu mairasisa hwawa hangu ko ndakutoa nenyoti nditoda doro zii mufeli ana bhachi murove imwe hundred mukwasha wavasina bhachi rimwe guru futi haa ah, vana baba bhuru after bhuru bhuru after bhuru makaroewa nemabhuru ere moti mari yacho inobuda muchitumbu ere rega ndingokupai mari kana yapera yapera yapera yapera mari yacho kana yapera yapera iro bhuru renyu agadzika bhuru after bhuru moti ndobuda muchitumbu ere esh usatiitira zvokudhakwa pamhepo verenga mari Yes, mkwasha sisi wedu varivi. Ah, vakatizvara mari yebhazi ka mori kwatobva kure loko ndatongowana yangu chete ndangoti ah, plus masupa madoro roita shoma kandikauya nawo futi sisi venyu

Ndivo vana baba ndo vari kutotonga ava. Ina handina chandotaura iva vari kuti zvibaba ivava ndo vanotonga. Saka pedzeranai. Anojairira angatishora zvo. Baba tarai akuti zvibaba uku. Ah, rimwe bhuru. Ah, baba chimbotauraiwo baba shuwa chimbotauraiwo yatova 3 mabhuru atobuda baba pasina kana bhuku rambovhugwa kana bhuku harisati ravhugwa mari yatobuda kare baba nzwa zviri kutaura mukwasha wenu sati tatombovhura bhuku zviri nani kuti abude kamani sungaunde brati chiti sumuka sunga alamboramba ina alamboramba
Come on! komaiswa nguva shapo ngodai isabhuru takanyarira isabhuru ngodai isabhuru hai hai hai dare iri rakasimba i handakana boti bufu ndangoti ndonyarara handitauri chinhu hai ndokuti baba inini baba ndakanyarara zvangu